Hey, jokanyanam nasenyisou ni karwako red kama to mano gik moko dangerous. Kawuono kadhi wuo e siasa. E, jomoko osebedo ka in boxa mang'eny ginyisa ni amisi ok iwuo e wach ajawa monjawore ni wach oangla makethore scandal ni. Ang'e ni jomoko biro wacho ni ginyisi ni gi inbox ni wuo e kaka ng'a. Ginyisa ni wuo e nikech an ema nagolo wach moro ni oangla ka nyiri oketho. gin nyiri mobedo disparate ma gin gi nyithindo gin gi utegi mane oriembgie nikech bad character gin nyiri mane oa e stadium ema gi ka giaye to gidhiye ka giaye ohangla to gidhiye stadium giaye ohangla to gidhiye stadium koro ohangla ka nyiri oseketho gimonowa kata gi gipong'o wang'wa ma gimonowa kata winjo thum moko mamit kata nitiere jok moko ma go ohangla mamit malich to nyiri gi odhi omako ma ok wanyal kata neno joma gocho mamit machalo kata ka Judy gini ji ok ng'e kata ka judo gini javan eh? ochinjo jarani ka gothum mamit to ok wadwa ok gidwa ni mondo wang'e ni jogo nitiere nikech gidhi gimako maka kae ma giumo ma girumore aya nitiere skandal ka e kind e kind kabari koni e lavenda to gi morin nuneno skandal ka ka koni to oningo chwade oningo chwade oningo chwade ang'e ni jomoko bro wacho ni amisa ang'o michwado dayo molokore gi mo nyaka chwade koni kabari nyaka chwade gi tiende machalo ludh jembe eh? Koni nigi ode to pod odwa ni mondo chendi, ni odwa ni otrend. Odwa timo gimoro amora ni mondo otrend. Okia ni en nyithinde moningo sani koro bed ni tutore social media kaka tutore cha. Moro be ni kani Morin en osenyuole nyaka Kabari, I mean Kadori osenyuole nyaka Kadori to odwa ni blackmail ji gi nyathi. Eh? En wach manade? Moro be nika ni lavenda, lavenda, nind maber. Lavenda en oyudo opportunity kosetieko godo kar mondo gine to ni oyudo eh, ticket mokawo odhi Germany ni odhigo picha gi ji owe ni koro ng'ama lich. Onge. Emomiyo ato ing'e ni jo nyiri dwa no trend gi gimoro ma kata gima dhi inyo familia ne kata ng'ama gima dhi inyo ficha mar nyithindo koni gima ok ong'eyo ni popularity gi fame opogore popularity en ionge pesa tidwa ni mondo itrend ji gine fame fame to ng'ama famous en ng'ama pesa momiyo en famous iwinjo koro koni kata ineno live modhiye koyenyo yenyo ka ibiro yudo ni wuoyi moro machielo maneno gigi be ma sponsor nyiewo wine gini ka eto kia chuo be ma gigi ng'ich to ng'e maber ni mano to chi dola iyudo ka ng'ama wuoyi machielo ma sponsor nyaka dhiye live neno kata mana nyiri mamoko ka onge gionge pesa koro gin gionge pesa emomiyo eh, koni kabari en ng'ama ng'owa en popular lakini akodhe en famous ibro koni tiyo gi koni tiyo gi popularity mare mar miyo ji stress e society to kodhi to tiyo gi fame mare mar impact life e society aya kichak ing'iyo this girl eh, eh, Morin. Morin osenyuol ne nyaka Kabari, eh, ka, ne Kadori, to pod odwa no chiende, odwa no blackmail go ji, owe ni koro nyathi. Akodhe gini dongo osenyuol kar ka, iwinjo kata ka gichando ji gi weche nyithindgi. Moro ni Lavenda Teto ong'e ma kaber ni, ni Kadori no, chuor, chuor Morin mosiepne to pod odwa ni odhi godo. Wang'e mo, omilo kamano. Ato to be chuo, ing'e ni nitiere nyiri moko ma dhi adhi ohangla, ma gidhi nyaka kata gi chuogi gidhi gi burudika maber malich tabia gi ber to giaye odok e ode to moko nitiere kar kama ok dwa wuok gine ma ka gidhi e pap kacha cha tiwinjo ka gimako gigo picha malich ma ok wang'e kata ni joangla mane magocho ok nyal ng'e kata ni inde magocho gine ma koro giketo selfie mbele giketo gi pile ka pile eh? Emomiyo ohangla ni eto to bose kethore aketha nikech ohangla ni emi yudo ka ng'ato nyuom relationship mar higni aboro kethore aketha kar kae nikech noningo bed ni ng'iye ni ng'ato ketho relationship ne ni koro chuore ok, ok ber e kitanda to en gimoro mane inyalo geng' e, e first two weeks mane, mane relationship ochakore to ne, ohangla kod nyama choma ne ok nyal yie oneyo ohangla nikech itere ohangla koni pile ka pile eh? to bende oh, ing'eni ohangla to bende ok onyal bedo mamit ka nyiri onge lakini nyiri we jothumbe wagi bogochie emomiyo ineno ka awachoga maber niya prostitution mane njeri odhiye mowuok gi ot plot kod gari mtoka e the same same prostitution maka uh, adhiambo donja donja ni en ing'eni owuok gokinyi nyathi break up kod depression emowuogo kanyo koro wang'iuru gini maber to kata mana ineno ginene e, eh, ginene kata scandal mineno wuok mar jogi magi kende mowuok kar ka scandal pod nitiere ka mang'eny kapok moko wuok kata ibiro yudo mana mag berila umo kech gini ka nitie nikita love margi be nitiere pok owuok awuoka kata mana slim nyara wendo scandal margi nitiere onge uwe ni giler onge kaka gipromote jo ajawa e pages maggi e kaka gipogo pier be e beds ma ne jajawa wacho wach manade ma gik mwang'eyo aya koro adwa wuoyo gi jothum lakini jothum to koro ing'e ni wa joma chwamba nyama wuoyi gigi to tamoga ji te koro ang'a advice gi nago to wambe wane jogo but kata kamano nyaka wa advice gi nikech ing'e ni Kenya kar ka gima ng'ato ok tigo emomiyoga ji freely Kenya kar kenya ni advice ma ji ok tigo. Advice ma niga tigo de ema miyo ng'ato nikech ok boka ti kode. Koro wamiyo gi ineno thum kar kae. Weche nyiri gi ema mono gi go thum maber. Eh? Kamoro to nitiere kar kane kadori en thum osetame koro pidho yier tike ni ogo go jim ni odwa ting'o go mondo e otanda. to microphone to ok onyal ting'o to go gym ha ni en koro trim tike kamani konya dundo go kong'ongruok obro chwadi koro ineno thum kae jogi gik matimore ne gi kae ma giwero ibro yudo kata kaka e, e ng'ane wacho niya e, okoth jarapogi wacho niya kata isedhi ka tedo tadwari kata nisenyuol tadwari koro ka ema owinjo kamano ni eh kare nyathina ne dwa dhi kama tiwinjo ka ema be biro gi thum duokna nyathina mondo mondo ang'igo duokna nyathina ma nyako mondo ang'igo gimoro litna ni nyathina luongo ng'ato ni baba gige matimore negi tiyudo kaka iraf odhi oluongo gi e studio mondo oji gi to kairaf penjo gi maber niya ni thum ma kama kama cha mani wero cha gino notimore ni adier tiwinjo kokwer onge notimore nu notimore nu gigi timore nu e pap kae gigo notimore negi gik ma giwerogo notimore negi koro ng'ato kik wuondi aya kata mana ineno maneja mar ng'ani mathoni maneja mar marema jalamo mathoni ibiro winjo ni scandals go ema notimore ng'ato to koro odhi monege niwach scandal mana jathum wadgi gi thum ka nyiri gimiyo monou kata go thum eh? nyiri gi monou kata go thum emomiyo adwa mana ni mondo ng'ani tony nyadundo king of ohangla oduogi mondo olos orie kae eh? ineno ka koro king of ohangla obet mabor to eh, prince prince gi to koro gore kar kae onge gima giwero en mana yany en mana yany en mana yany onge gima giwero jathumbe giwero mana ayany giyanyore ayanya kigin ng'ato golo studio ni an iwinjo ka ng'ato biro niya Oh, an thumba ni ok awer nikia nachanjogo ji. An thumba ni magi gik ma giwero. Iwinjo kae ma wacho niya, an ok ago thum ni apiem gi ng'ato. Em ipiem, ipiem, ipiem we wuondawa, ipiem we wuondawa. Ng'ato bi bas iwinjo kae ndadhi dwoke niya, oh an girwa ni Nyasaye oruoth oyie bade. Eh, magi gik ma giwero. Ng'ato bi winjo ka wacho niya, eh, ng'ane be nyocho biro negi kar kae ni ni gini en thum en juogi. Odongo swagi nyisogo ni thume ni juogi ok weri awera kaka iwere. Jogi gore malich, jogi gore malich kae. Ok gidwa ni wawinj thum maber. Koro gini gini ting'e ni wacho ni to omako ji te dola kabari. Adwa wuoyo gi dola kabari. Dola kabari ing'e ni wachi mon gi to chienda chienda te. Ing'e ni mondo mi mondo mi koni kabari be go pap kaka gono. Matiende ni dola no osego pap makoro jony makoro en emomiyo o decide ni ogo pap. ing'e ni women they cheat with a reason ok githo chita chita wati ing'e ni wachit ni mondo wakam koro dola kamari weche gi osetami ritodi chungodi to mon gi bing'e ni nyaka inge kidak kodgi to giingi in the sense that ni miyo gi opportunity mar mondo mi gitim ang'owa gi contribute e kimawazo to ok moro ma koro kata onyori dola to in iling'a ling'a ok idwa wuoyo aya wach machielo mon gi tigendo ingo ji te giingo ji te kata nyoro ne wan e kanisa tiwinjo ka pasta wacho niya ni ng'ama ong'e ni chiege chiko obi koni ng'ama chiege chiko chiege obi koni ji te nodhi owalore kocha chako nwa kopo ni chiegi chiki to obi koni ng'ama chiege ok chiki obi koni ing'eni na adhi koni kenda ma ji ong'iya mopamona mowacho ni eh ang'o miya misit chal kamano siri mane mantiere oterwa e semina koro mar joma chuo pasto penja ni eh, ere kaka itimo ma chiegi in mi control chiegi nikech mon te ji chiko adhi awacho negi ni ani sama ne wan kacha ing'e ni jaoda en ga eh, choir mistress jaode mano timo nane koro matieri ya jaoda chika nyaka e wach pasta jaoda chika nyaka e koro jogi ji chiko te to chuo be kata ang' e advice e wach pier ok giwe makata timo ang'o ok giwe be ok giyie kata kanyo miwinje ka ng'ato luongore niya ni an an Samson mane onego uh, simba sibuor ok an Samson mane Delila onego chuo wach pier wiri godo ok giyie kanyo ma iwinjo ka wuoyo ng'e ang'e saloon amin kinyozi cha onena nena mondik niya ni de, Delila Cats to kanyo nyaka wuyang' tere wiye machak liele en ok oluoro gire so you better use your headquarter and change